Ол кэннэ Прокопьев Дархан Гоголев Эрчимэн, ол кэннэ Данилов Дмитрий Павлов Платон, ол кэннэ Григорьев Антон Григорьев Василий уонна Павлов Филипп Попов Захар. Көбүөрү халайыныыты эдэрдэргэ Россия эдэрдэргэ призера

Уонна билигин кириэстээх тустуутун оскуолатын тренерэ Петров Валерьян Владиславович ыстыһынан көссүөххайын судьябытын Дьара икки өттүттэн туста киирдилэр. Эдэркээн бөҕөстөр Змеюской Дима уонна Яковлев Спартак. Күөх муннуктан туста сылдьар Яковлев Спартак бэһээтин аатын үгэһэ дьап буолар Хунтаарга улаханы билэр дьарады дьа үрдээх үчүгэйдик хаанагар тустуу баар диэги курдук эһээтин аатын Күгэ сылдьар кыйыныы түстэ Яковлев Спартак Сунтаар. Көбүөргүн ылыллыахтара Прокофьев Дархан Күллэйэ уонна Гоголев Эрчимэн. Кыым онутыртын туста таҕыста Прокофьев Дархан Күндэйэ уонна киһи өтөрө республика хас да төгүллээх призера эдэрдэргэ Саха эрэһиимэрдэмин хамаандатын чилиэнэ Гоголев Эрчимэн Тойбохойтон. Дьэ көрөргө курдук бу оҕолорбут олох хастааптара олох үчүгэй. Бу кэннэ бэлэмнэниэхтэрэ Данилов Дмитрий, Павлов Платон. Дьара ок Тойбохой атахтаата. Дьара оо дьа

Дьаархан буолар ол эрэн Һиэйэҕэ Семенов Анатолий Никандровичка тустууга чочуллан эрчиллэн улааппыт оҕо буолар. Онтон кинини тор туста таҕыста Павла Платон Сунтаартан дөрө көрө курдук эдэр уолаттарбыт олох кыһынып күрэхтэспиттэрэ республиканы киссибит уолаттар бу жарэ жарэ жарэ Платон деккелер баалар дуу? Данилов Дмитрий деккелер баалар дуу? Дара күрэхтэһиибит, түһүлгэбит эргэхсийэн истэҕэ. Бастакыннан баал берелле бу барсовкалаах тустаһы жар Данилов Дмитрийга билигин хапсаҕай правотын оннук ким маат ортотугар өрүһүджэбит киһитин туора Кэннигэр сүүрүктэлэтэ ыга сылдьыбыт киһи бэйэтигэр баал оһорунар. Дэрэ бу ааспыт оҕолор хайыҥы спартакиадалара Данила Дмитрий эрэллээхтик баран Хунтаар улууһугар бронза медали аҕалбыта. Уонна бу кэлэн эмиэ халҕыы дьарык... О, дары! О, дары! Дьэкэри кут курдук хапсаҕар диэн маннык сымсах хапсаныыга күүстээх паадыкин өрө таһааран быраҕан ыраас кыайны туста Паула Платон. Көмөргөн ырымнаахтара Григорьев Антон уонна Григорьев Василий. Кыһыл муннуктан сүүрэн киирдэ Элгээйи бөҕөһө. Григорьев Антон кинини тургуста таҕыста көх муннуктан Григорьев Василий Бүлүчээн дьэрэ икки Пунтаар улууһун хаамай улахан нэһилиэктэрин бөҕөстөрө туста таҕасталар иккиэн эмиэ республика хаста төгүллээх призердара чемпионнара кыһыл муннуктан тустар Григорьев Антон Хайыҥы оҕолор спартакиадаларын кыайыылааҕа буолар аайах нэдиэлэ ыннараа төтүгэр Дойдутугар төрдөн биэс киилэҕэ дылы бастаан кыһыл көмүс медаль аҕалбыта уонна кинини утарыта таҕыста биир эми эрэллээх тустуукпут Григорьев Василий Бүлүчээн. Дьэрэ! Бүлүчээттэр баргыт дуу? Жара аат аҕыйаабыттар. Жара, эргээлэр бааргат то! Жара тэҥ-тэҥҥэ буолла. Эргээйэ чугас дииллэр дьонно манна олеһин. Дара пассивность уонна биир баала орунна кыахтан тустар Григорий Василий. Бу кэннэ бэлэмнэниэхтэрэ бүтүһүк паара оҕолорго Павла Филипп уонна Попов Захар. Дьара этербик курдук хапсаҕай эми, сымсах түргэн хамсаныылаах. Үрдээх, биллибэт көрүҥ буолар, онон үчүгэйдик өйдөөн көрүҥ. Уонна күрэхтэһээччилэргэ үчүгэйдик разминкаланан киирэр-китиэр көрдөһөбүт. Туоххутун да өлөрбөккүт туһугар. Дэрҕаа, дэрҕаа! Дьэ. Киитин үһэ.

Кыһыл муннуктан туста сылдьар. Аатырбыт билиҥҥи эдэркээн туста. Оо, дьэ, үрдээх үчүгэй ручканнан ыраас кыайын иһитистэ Павлов. Лев быраата Павлов Филипп. Алтон киилэни аһарыктыыр киилэлээх уолаттарбыт, инники бухатыырдарбыт, инники хунтаарбыт улууһун аатырдыахтара диэн эрэнэр уолаттарбыт ыҥырыллыахтара. Иванов Анатолий, Хунтаар уонна Егоров Анатолий эмиэ Сунтаар дьара. Иванов Анатолийду, Егоров Анатолийды. Бу кэннэ билиниэхтэр Решетников Зафар Тойбоха, Тимофеев Тимур Сунтаар. Дьэрэ, эһэннигитигэр туста таҕыстылар. Икки бухатыыр уолаттарбыт дьара бу көрүгү кудэми эппитим курдук бөҕөстөр шортиккытын көрүнэн таххын дьара ти борсуопкалаах туста киирбит Иванов Анатолий дети Азии бүтүн хунтаар э хунтаар буолбакка бүтүн хаха херин сборнайын туох баар көрүҥнэрин ааспыт дети Азия оонньууларын капитана буолар Эдэрдэргэ Россия спартакиадатын бронза призера ааспыт бу аайах нэдиэлэ аннары ааспыт оҕолор спартакиадаларын чемпиона болар Игорь Ойгор уонна дьэ көрөргүт курдук Россия призера отунан маһынан оҥоһуллубат. Көбүөргэ ыҥырыллыахтара Решетников Запоржон, Тойбохой уонна Тимофеев Тимур Сунта. Бу кэннэ бэлэһэлиэхтэрэ Чириков Давид, Сунтаар Сергучев Михаил Күндэйэ. Дьара туста таҕыста Хибилигин аайы мас тардыспыт уолбут. Туох баар көрүҥҥэ кыттар, туора турбакка Хунтарын чиэһин көмүскүүр кыһыл муннуктан Решетников Запоржон уонна кыах муннуктан Тимофеев Тимур Сунтаар. Дьара, көрөргө курдук быйыл оҕобут спордаларын күүскэ хайдан оҕолорбутугар эр дьоммутуттаарбыт. Оо, Дьара, Дьара! Дьа. Көрөргө курдук дьа республика чемпионатынан маханан оһуллубат. Раз кыайнетистэ Решетников Запар Кэберден Рыллыга Чириков Давид Сунтар Сергучев Михаил Күндэйэ Дьэ, туста таҕыстылар эдэркээн икки бөҕүспүт кыһыл муннуктан Хунтаар спорт оскуолатыгар Верхоянскай курдук ыраахын оо дьэ ыраас киэн иһитистэ уонна Дашергирге баран чиэскэ тигистэ Чириков Давид Сунтаар Көбүөр ыҥырыллыахтара Николаев Руслан Тойбохой уонна Ноговицын Влад эһиэнньигититтэн туста таҕыстылар. Былырыыҥҥы ааспыт дети Азии онньууларын хапсаҕайга чемпиона былырыыҥҥы ыһыахпыт аан дархана Ноговицын Влад уонна кинини утары туста таҕыста Тойбохойтон Николая Пурс. Отдельно Николая Руслан таахтыыр. Дьара оп оу. Дьара Хараза биир баала хоруна түстэ. Николаев Руслан. Дьара көрөргө курдук. Таах бэриммэппин диир Николаев Руслан Дьара. Той бохойдо.

Үрдээх үчүгэйдик ырааскайын иһитистэ, дети Азии ичи хапсаайга чемпиона Наговицын Влад уонна Даншельгирге тахсар чиэскэ тигистэ. Көбүөргэ ҥарыллыахтара Амбросьев Гриша, Крестээх Семенов Эрчимэн Лея дьэрэ. Кыһыл муннуктан туста киирдэ. Калининград Короков российский турнир бронза призера Амбросьев Григорий уонна кини төрдүс татаҕаста республикабыт хаста төгүллээх призера уонна чемпиона Семенов Эрчимэн Сея дьэрэ бу иннигэтигэр Крестээх уонна Сея киисиитин көрө олороҕут дьэрэ иккиэн бу уолаттарбыт Смоленскай педагогическай колледжын студеннара уоллар Смоленскай куораттан дойдуларыгар сыдьана кэлэ сыдьан бу Дойдубут түөлбэтигэр таххан тустуохпут диэн кэлбиттэрэ ыраас Смоленскайтан айаннаан кэлэн баранна бастакы жергииргэ бээлэрэ же көссө түстүлэр ол оттон Дьылҕа хаан оннук диэбитэ буолуон киисэллэр доҕордоһуу аата доҕордоһуу күрэхтэһии аата күрэхтэһии ким күүстээх ол кыайдын эрэ диирбитигэр тиийэбит биир баала хорунна

Эбиэри халайан ыытыа. Икки тусту спордун маастара Хапсаҕайга Аха Херен спордун маастара, көҥүл тустууга Россия спордун маастара Манчаары Хапсаҕайга онньууларын чемпиона Александр Анатольевич Львов бытыстыһынан көрсүөххэйин арбитрбытын бастыгынан бэлэмнэниэхтэрэ. Винокуров Юрий Сунтаар уонна Тихонов Александр. Ол кэннэ бэлэмнэниэхтэрэ Алексеев Юлиан, Семенов Артур. Дядя Туста таҕыстылар икки эдэркээн бөҕөстөрбүт Тойбох Хойтон, Күөх муннуктан Тихонов Александр уонна кыһыл муннуктан кинини утары туста таҕыста Винокуров Юрий Сунта. Дьара уолаттарбыт хастаан даҕаны тусталлар быһыылаах иккиэн ким манаһыы Кылытык быраабылаҕа өссө биир даһаны ататаххына ким Маат ким түһүлгө-ортотугар сылдьыбыт, ким киһитин тула үүрдэ сылдьыбыт киһи активность ылан биир баала оһорунар. Ол иһин эр дьоннорго түөрт мүнүүтэ тусталлар, оҕолорго оҕолорго үс мүнүүтэ. Көрөгө көрдік бу он бес киилэҕэрлы он бир эр дьон хуруттарда. Олох күүстээх састаап болар хылтан хыл Ыһыахпыт күрэхтэһиитэ кэнээн, хастааппыт күүһүрэн иһэр, ону киһи үөрэ да көрөр. Дьара. Тихонов Александр 1-0 кыайтаран иһэр.

Үүрдээх үчүгэйдик атахтаат, ыраас киэнэтистэ уонна аныыска эргииргэ тустар чиэскэ тигистэ Винокуров Юрий Сунтаар. Түргэ аңырыллыахтара Алексеев Юлиан Үөһэ Бүлүү уонна Семенов Артур Сея. Дьэ, ыраахтан кэлбит ыал дьаппытын Алексей Бүлүяҥҥа ытыстыһынан махтаныаххайык баччалаахтан биһиги үлгэбитин киэргэлэ кэлбитир уонна ми бу биир Смоленскай университетын устудьуона Семенов Анатолий э, Семенов Артур туста таҕыста. Көҥүл тустууга Россия спордун маастара буолар Центральный федеральный округ чемпиона Мигин эми бэйэтэ Россия чемпионатын участнига буолар кыттыылааҕы опыттаах тустуук эми кинини утары туста таҕыста аатырбыт хахаһеригэр хапсаҕайга күүстээх бөҕөстөөҕүнэн биһиги өт дьыппыт Алексеев Юлиан Эрэ көрөргө курдук, икки өттүттэн икки уопуттаах уолаттарбыт туста таҕыстылар. Бу кэннэ бэлэмнэниэхтэрэ Николаев Марат Тойбохой, Павлов Кирилл Киристээх. Дьэрэ бүгүҥҥү түһүлгэҕэ Дьэрэ Ого! Дьэ көрдөкүрдээх үчүгэй подсечкэтин приемунан уус-уран хапсаҕай хахалыы тэбииннэн ыраас кыаны этистэ Алексеев Юлиан үөһэбүлүү. Көбүөргэ ырыллыахтара Николаев Марат Тойбохой уонна Павлов Кирилл Киристэ. Кыһыл мунуктан туста киирдэ Тойбохой бөҕөһө Калининград куоракка Кубок Балтики чемпиона Николаев Марат уонна кини утары тусса таҕыста. Быйыл Аха иһэригэр тэҥнээҕин булбатах Кирилл Павлов кирэстээх. Быйыл Хунтаарга буолбут Петр Алексеев чемпионатыгар дойдутугар алтан бэс киилэҕэ дылы дьонун сэргэтин үөрдэн чемпион аатын сүкпүтэ. Уонна бу ааспыт күрэхтэһиилэргэ Элгээйигэ буолбукка эмиэ Кирилл Павлов бастаабыт этэ. Ол эрэн Николаев Марат эмиэ ону кытта сөбүлэспэтэ буолуо. Баай уоппут уонна эрчимнээх эдэр саас эһиҥнигитигэр туста сылдьаллар. Дьэрҕээл! Дьэ көрөтөрбүт курдук хапсаҕай үрдээх непересказуемай олох көрөргө курдук онно быраас кыайын этистэ опыттаах Кирилл Павлов Киристээх. Көбүөргэ ыҥырыллыахтара Попов Станислав Киристээх Григоров Григорий Владислав Сунтаар. Дьэрэ, кыһыл муннуктар туспа таҕыста. Попов Станислав, Крестээх, Алмазы Анабаара тутаах үлэһитэ буолар уонна кинини утары туста таҕыста. МЧС үлэһитэ, тутаах үлэһитэ Григорий Владислав Сунтаар.

Үрдээх үчүгэй ыраас кэйин иһитистэ. Попов Станислав киристэ. Уонан ыгыскар кииргэ тустар чиэскэ тигистэ. Көбүөр гаңырымныахтара. Горохов Сандал Бордом Трофимов Аслан Кэмпендей. Дара эйгин ите билен туста тахсыахтара. Көөх муннуктан. Россия уонна Кытай Содружественнай онньууларын көҥүл тустууга оҕолорго кыайылааҕа. Дальнай Востокка бронза призера Аслан Трофимов уонна кинини утары туста таҕыста. Биир баай опыттаах бөҕөспүт. Ааспыт айыҥы спортивнай, хахайары спортивнай оонньууларын үрүҥ көмүс призера Хандал Горохов бардым. Дьонон бу эмиэ эрчимнээх эдэр саас дуу, баай опыттуу киирсэр. Бэл Бордоҥ уонна Кэппэндээйи, Аслан уонна Сандал. Дэ, ким кыайар?

Бастакы баалы уһулунар Бордоҥ бөҕөҕө Горохов Хандал. Кыым онуттан туста сылдьар Горохов Хандал бэйэтэ. Билигин Алкивиад Исидорович Иванов аатынан режиссерга үлэлиир специалиһа буолар. Бэйэтэ Бөлүчээҥҥэ Бордоҥҥо Көҥүл тустууга тренеринэн үлэлээн элбэх республика чемпионнарын призердарын, Дальний Восток призердарын иитэлээбит киһи буолар. Уонна кини төре туста туттаҕыста Трофимов Аслан, Кэппэндээйи бөҕөһө, эмиэ билигин Саха сиригэр туста сылдьар эрэллээх, бөҕөстүк буолар дьэ Дьара Аслан Трофимовка бээтин нэһилиэгин главата Игнатьев Александр Романович бээтэ бээтинэн үөрдьэ кэлэн олорор Үлэлиир-амалыыр Александр Романович бэйэтэ эмиэ эдэр сылдьан тренер. Онон бу Кэппэндэйиттэн сылтан сыл эмиэ күүстээх спортсменнар элбээн иһэллэрэ онон биллэр. Александр Романович бэйэҕин туран көрдөр өрө нэһилиэнньэҕэ. Бэйэҕин туран көрдөр, бу

Түөрт бөҕө суруттарбыта эр дьон көбүөргэ ыҥырыллыахтара. Михайлов Гаврил Сунтаар уонна Алексеев Юлиан Үөһээ Бүлүү. Ол кэннэ бөлөмүнэхтэрэ Самсона Приволей, Сунтаар, Савина Владимир, Мирный. Дьэлэ, күөх муннуктан туста таҕыстылар. Күөх муннуктан туста таҕыста. Манчаары оонньууларын кыайыылааҕа. Республика быйылгы чемпиона Гавриил Михайлов уонна кини өлөр тустас таҕыста Савинов Алексеев Юлиан үөһээ бүлүү. Дьэрэ.

Түһүлгэҕэ ыҥырыллыахтара. Самсонов Риволей, Сунтаар, Савинов Владимир Мирный. Жара кыһыл муннуктан киирэн иһэр. Ньурба ыһыаҕар бу айыҥҥы Спорт Якутии этэринэн бу айыҥҥы лучший бросогун автора Самсонов Револей уонна кинини төрдүстэ таҕыста ыраах Мирнэй Күлдьүкээриттэн Савинов Владимир Дьара көрөгө курдук хылтан хыл күрэхтэһиибит олох киэргэ киэргэтийэн иһэр олох күрэхтэһээччилэрбит элбээн иһэллэр ыалдьыттарбыт эмиэ ол курдук элбээн иһэллэр Былыр-былыр эмиэ Үрдүкээн нэһилиэгэ Хунтаар улууһугар киирэ сырыттаҕа, онон эмиэттэн бу бэйэбит аймахтыы нэһилиэкпит уола кэлэн эмиэ туста сылдьар. Дьэрэ! Самсонов Револи кыһын муннуктан бэйэтэ билигин Алкивиад Исидорович Иванов аатынан көҥүл тустууга оҕолорго тренерэ буолар.

Уонна финалга көрсүөхтэрэ Михайлов Гаврил уонна Самсона Приволи дьэрэ күрдээх үчүгэй хапсыһыы биһинни кэтэһэр онон ыалдьыттарбыт көрөөччүлэрбит барбаккытыгар көрдөһөбүт. Оҕолорбутугар иккис эргииргэ киирэбит. Көбүөргэ ыҥырыллыахтара алта уон киилэлээх оҕолорбут. Көбүөргэ ыҥырыллыахтара Яковлев Спартак Сунтаар, Гоголев Эрчимэн Тайбохой. Ыһылмын Жара бастыы куруука буолатар эрэллээхтик кыайбыттара күрэхтэһиибит олох Билигин хаамай өр кэрэ көҥүлэ бэччимэн сразу атахтаата киһитин сүрдээх түргэнник Гера Григорьев Яковлев Спартак олорон охтубат плей-оффканы уонна расканы түсте Тойбохой көҥүһэ Гоголев Эрчимэн ытыстыһынан Жара Түһүлгэ аҥарыллыахтара Павла Платон Сунтаар уонна кини дурусталаххы Григорий Василий Бүлүчээн дьэрэ. Бу икки олта Бүлүчээн дииллэр иһиннэ. Дьэрэ Бүлүчээнтэр баргытту! Дьэрэ. Икки эрэлскээн бөҕөстөрбүт баарын эмэ бастыы эргиирдэрин эрэллээхтик кыайбыттара.

Дьара, мантан биирдэстэрэ кыайбыт уолаттар финалга тахсыахтара. Биир баала хурунна Григорий Василий, Павла Платон 1-0 кыайтарынıyor. Сыһыы бүтэрэ. Биир мүнүүт, икки мүнүүтэ хаалла. Дэрэ. Горгиевка мантан кыай биирдэстэрэ кыайбыттара финалга тахсыаҕа. Павлов Филипп уонна Гоголев Эрчимэн мындьаһыахтара үһүс эргииргэ. Дэрэ. Күрэхтэһиирбит балтараа хаалла, хапсыһыыбыт бүтэрэ. Ол тухары ахсааммыт 1-0-га Григорий Василий туһатыгар

Түөргүн ырыллыахтара икки хаамай көрдөрүүлэхпит. Иванов Анатолий Сунтаар уонна Решетников Зафар Тойбохой. Жара Тойбохой дийлер, жара хапсыһыыбыт олоҕу үчүгэйэ. Уолаттарбыт көргүл көрөргү курдук. Икки Россия түһүлгэлэригэр мэдээллээх дьиэлэри эргиллэн кэлбит уолаттар буолаллар бу. Кыһыл муннуктан туста сылдьар тойбохой бөҕөһө Решетников Зафаржот. Мас тардыһыыга Россия призера чемпиона уонна кинотору тыах муннуктан көҥүл тустууга Россия призера Иванов Анатолий Сунтаар. Дьэрэ Дьэрэ, Тойбохойдор баргытык төлөтөтөхтөҕө болоҕото була төлөтөхтүүр дьэһэ! Уонна көҥүл тустууга Россия призера ыраас кыйнэтистэ Иванов Анатолий. Ытыстайаанан таһынан бэриэххэйин бачча үчүгэй көрдөрүүлээх оҕолорбутугар таххан биир түүргэбитин киэргэтэ дьылларыгар. Дара, күөргэ бүтэрин ыллахтара балариҥҥа бу ыһыахпы күрэхтэ иитин финалистара Чириков Давид уонна Ноговицын Влад. Кыһыл муннуктан туста киирдэ. Чириков Давид, көх муннуктан Ноговицын Влад сунта. Дара, Бүгүн бу эми кунтаар биир кэскиллээх эдэркээн бөҕөстөрбүт туста киирдилэр. Эре хунтаар дииллэр.

Мүнүүтэ уон биэс сөкүүндэ хаалла, ахсааммыт биир нууга кыһылтан тустар бөҕөскө. Дьэлэ Влад Наговицин диэккэлэр баар көттү. Новичига диэккэлэр баар көттү. Дьэлэ биир мүнүүтэ хаалла, хапсыһыы бүтэрэ. Наговицин Влад кыайтаран иһэр.

Бастакы эргиирэ эрэллээхтик ааспыт бөҕөстөрбүт ыҥырыллыахтара. Винокуров Юрий, Сунтаар Алексеев Юлиан.

Дьара икки тыһыынча биэс сыллаах эдэркээн бөҕөспүт Винокуров Юрий Киирдэ. Эрен Алексей Юлиан таарыйда дии. Олен таарыйбата.

Жарайты туохпутугар сыыһа барбыт көбүргүн Дара туох киириннэр эбит Винокуров Юрий уонна Федоров Никита тойбохой кииссэллэр эбит Ора ошибочка таққаһыста Зараты бааран бастакы эргииргэ Федоров Никита Тойбохо хынньаммыта быр гиргэмиэ сыыһа барым туохпут эми иккистээн собуоннайды ыһыста олорон эрэ финалга таххан бара ыһыста оннук хатаммаппу ол иһин бу маннык буолан Бу кэннэ бэлэмнэниэхтэр Алиорда Ыраас кээн эһэтэстэ Федоров Никита Тойбохой Көбөргө арыллыахта Алексеев Юлиан, Үһэ Бүлү Павлов Кирилл

Биир баал күөхтэн тустар Павлов Кириллга Дьара Кирестээх дииллэр. Кирестээхтэр баар көттө. Дьара Кирестээхтэр элбэхтэр эбит.

Йоо! Дьэ, олох кырыыстаах дээттэрин кылары киинэлэ тахсан, военный хитистэ Павла Кириллов ытыстыһыны республика быйылгы чемпиона. Түргээн ырыллахтара Попов Станислав Кырыыстаах Горохов сандал бордо. Бу харсыһыы кыайбыттарыттан биирдэстэрэ финалга тахсыаҕа. Дьара эмиэ кирэстээх дииллэр. Дьара. Ол тухары бордоҥнор баргыттыы! Дьара күөх муннуктан туста киирдэ. Биир баай опыттаах Горохов Хандал уонна кинини тортуста таҕыстами эдэр эрчимнээх эдэр саас Попов Станислав бээтин кэмигэр эмиэ элбэхтэ Кунтаар улууһуттан туста сылдьан республикаҕа Хаста даҕаны Хунтаар улууһун сиэһин көмүскээн мэдээл аҕалбыт киһи буолан оҕолорго Хунтаар улууһугар Роман Дмитриев аатынан команднай хапсыһыы Бирба респуб эдэрдэргэ республика команднай хапсыһыытын көҥүл тустууга үрүҥ көмүс призера Попов Станислав Приморский край Владивостокка буолар ректор Сулфу аатынан всероссийский турнир үрүҥ көмүс призера кыһыл муннуктан Попов Станислав кинини утары Хахаherин спортивнай онньууларын үрүҥ көмүс призера Горохов Хандал Бир баал, жары, ақсамыт бір-бірге бола түсті. Биир-бииргэ ахсаанынан ким бүтэһик баа ылбыт киһи кыайылаах тахсар. Билигин күөхтэн тустар Бордоҥ бөлөһө Горохов Хандал кыайыны. Жара, Жара тутуһуу уолла захват. Дэ мантан үчүгэй бырастыылар бараады. Уонна араская этисте. Финалга таҕыста Горохов Сандал Бордом. Үллэрэ күн Бордон ыһыаҕын кыайылааҕа. Дара, билигин Алтон киилэҕэ дылы финалга тахсар иһин Григорьев Васялыын финалга тустар иһин туста тахсыахтара Гоголев Эрчимэн Тойбохой уонна Павлов Филипп Сунтаар Дьара Көбүөрү Холой Эмиги тыаҕа Хамсаҕайга Хахаһыр спордун маастара Петров Валерьян Владиславович. Дьэрэ. Кыһыл мунуктан туста киирдэ Тойбохой бөҕөһө Гоголев Эрчимэн. Республика призера буолар эмиэ тустууктар дьиэ кэргэннэриттэн Гоголевтар хой-бохой дьиэ дьиэ кэргэннэрин оҕото буолан уонна күөх муннуктан эмиэ Павлоттар тустууктар дьиэ кэргэннэрин орто оҕолоро Павло Филипп тус о дьэрэ Павло Филипп фраза дьэрэ

Хапсаҕайга Дьара Артем бес киилэҕэрлы кыйылаахха аҕаларын, эһээлэрин Семенов Михаил Васильевич күүстээх сэминэ паатынан бирииһи кини күүс сааһын көрсө Убаһа сертификатын туттарыахтара. Бүгүҥҥү ыһыахха Михаил Васильевич оҕолоро Иванова Галина Прокопьевна, үлэ бэтэрээнэ Семенов Афанасий Михайлович, үлэ бэтэрээнэ Никитина Розалия Михайловна, Саха Республикатын үөрэҕин туйгуна Николаева Альбина Михайловна, Саха Республикатын үөрэҕитин үтүөлээх үлэһитэ Семенов Иннокентий Михайлович, Российская Федерация доруобуйатын туйгуна Көрөргө курдук, дьэ бу бүгүн балтара мүнүүтэ хаалла. Павла Филипп кыайтаран иһэр, үлэлиэн наада. Кыайан иһэр, кыайан иһэр. Көхтөн тустар Павла Филипп кыайан иһэр. Кыһымынуктан тустар Тойбохой бөҕөһө

Кыра клип тугайчы булду. Ыраастаан көстө, көрөгө курдук хапсаҕай маннык буолар уонна финалда Григорьев Васялыын көссөҕө Павлов Филипп Сунтаар артыстаана көссүөххэйин. Дьара, оҕолорго финал буолуоҕа Гоголе Павлов Филипп уонна Григорьев Вася тустуохтара финалга. Чириков Давидтыын финалга тахсар туһугар түргээх араллар Иванов Анатолий Сунтаар уонна Амбросиев Гриша Кристээх дьэрэ Кристээх дии түсчүлэр дьэрэ

Оҕолорго, бу оҕолорго өссө биир даҕата финалга тахсыбыт Баал кыһылтан тустар Амбросиев Гришаҕа ахсааммыт биирнауга. Өссө биирдэ ханатын эбит, ханатан этэбит. Финалга тахсыбыт эдэркээн бөҕөстөр хапсаныга мастардыһыыга финал кэннэ баран хаалбаккын. Чемпиоҥҥа 12 буолбут оҕолорго бириис бэриллиэҕэ.

Иванов Анатолий диэккилэр бааргытту. Ук, Жарана. Баал! Иванов Анатолийга ахсааммыт биир-бииргэ буола түстэ. Хапсыһыы бүтэрэ мүнүүтэ 15 секундна хаалла. Күөхтэн тустар Иванов Анатолий туһатыгар. Дьэ Биир минута хаалла. Кыһылтан тустар Григорий Амбросиев Кристээх кыайтаран иһэр. Дьэрэ ол эрэн киһи босхо барбат бүтэһиги күндүлэргэ туох баҕар буолааччы хапсаҕайга хапсаҕайы көрөөччүлэр сөбүлээччилэр билэргит буолуо дьоннор биир биир күндэ баарынан куулларан кыайааччылар уонна хапсыһыыр бүтэрэ отут секунда хаалла дьэрэ

Биир секунда хаалла. Время! Уонна биир-биир ахсаанынан ыраас киэни итистэ уонна финалга Чириков Давидтыын тустуоҕа Иванов Анатолий Сунтаар! Дьара, эр дьоҥҥо Хэнтуун биэс киилэҕэ дылы финалга Горохов сандаллыын туста тахсар туһугар киирсиэхтэрэ билигин Федоров Никита Дойбохойтон уонна Павлов Кирилл Киристээх. Тойбохой дуу, киристээх дуу иккиэн чугасты ыытар нэһилиэктэр Көлүөрү халайан ыытыаҕа Львов Александр Анатольевич эмэ биир опыттаах тустуукпут буолар Манчаар оонньууларын кыайыылааҕа эр дьоҥҥо түөрт мүнүүтэ буолуо Финалга 5 минут устуохтара. Яра, кыһыл мунуктан туста хаджар Тойбохой бөҕөһө Федоров Никита билигин

Ыраас киэн этистэ уонна финалга Горохов Хандаллын тустар чиэскэ тигистэ. Паулат Кирилл Киристээх ырыстараадылан бэйэккэйин. Дьэрэ, күрэхтэһиибит үөрүүлээх финалларыгар киирэбит. Бөҕөстөрбүт үчүгэйдик разминкаланан уонна шортиктаргытын көрүнэргитигэр көрдөһөбүт. Дьэрэ. Алтон киирэлээх. эдэркээн бөҕөстөрбөтөн ырылаллар Павлов Филипп Сунтаар уонна Григорий Василий Бүлүчээн. Дьара бастыгыннан түһүлгэҕэ киирдэ кыһыл муннуктан Григорьев Василий Бүлүчээн Дара. Дара билигин биллиэҕэ. Ким 15 тыһы жана дьиэтигэр илдьэ барара. Бирииспит олус үчүгэй. Дара, Филиппу Васяду ким дьиэтигэр он бес тыһыынчаны илдьэ барарын билиэхпит билигин. Дьара оннук. Дьара. Күөх муннуктан туста сылдьар Паула Филипп эмиэ биир эдэркээн бөҕөспүт буолар

Кыһылтан тустар Григорий Васильевга баал биэрдилэр, ахсаан биир нулга. Таала Филипп хотторон иһэр. Дара, баал! Дара, ахсааммыт биир-бииргэ буолан түстэ. Дара, Павлов Дара, ахсаан биэрнауга биир-бииргэ. Дара, Филиппу Васяду. Дара. Көрөгү курдук дьэ уолаттарбыт олох уже хиппит-хоппут. Эр дьоннор курдук тусталлар оҕо. Иккиэн эмиэ инники Кунтаарбыт улууһун чиэһин эмиэ республика көмүскүөхтэрэ диэн эрэнэбит. Балтара мүнүүтэ хаалла, хапсыһыыбыт бүтэрэ. Ол тухары Павлов Филипп буол, э, буолбута.

Дара. Филипп Декеле Баргатто! Вася Декеле Баргатто! Дара. Дьара эмиэ бу кыһылтан тустар бөҕөс эмиэ Григорьевтар дьиэ кэргэннэриттэн өдьөр буолар убайа Ульян Григорьев республика чемпиона быйылгы балтараа мүнүүтэ хаалла ахсаан икки бииргэ кыһылтан тустар бөҕөс туһатыгар Ульян Григорьев буолар былыргы кыһылтан тустар бөҕөс убайа Роман Дмитриев международный турнирын бронза призера Олейин эмиэ бу

Алтан киирэнэ аарыл түүр бухатыырдарбыт, Хунтаарда толуун ааттатыахтара дэнин эрэнэр бөҕөстөрбүт ыҥырыллаллар. Кыһыл муннуктан киирдэ Чирикап Давид Сунтаар, Иванов Анатолий Сунтаар Дьэрэ. Иккими үрдээх үчүгэй опыттаах оҕолорторбут киирдилэр. Дьэрэ. Толя ду, Давид ду.

Болырайга диэти Азия онньа олорон Химбердэмин командатын капитана. Дьара, түргээн арыллыахтара убаастабыллаах бэтэрээннэрбит. Финал Семенов Анатолий Хие уонна Павлов Семен киристээх Сунтаар. Манна дьоннор киристээх дииллэр. Бэйдэ дөрдө киристээх буолан. Бу кэннэ бэлэмнэниэхтэрэ. Бу кэннэ бэлэмнэниэхтэрэ. Яковлев Артем Ушницкий Гаврил. Дьара күөх муннуктан туста киирдэ. Манча икки тустуу спордун маастара Павлов Семен Андреевич Хапсаҕайга Хахайрин спордун маастара, көҥүл тустууга Россия спордун маастара, эдэрдэргэ Россия призера, бэтэрээннэргэ Манчаары оонньууларын чөмпүйүөнэ Кинини утары туста таҕыста. Дьэ, хапсаҕайга Хаха Хэдин спордун маастара Петр Алексеев быйылгы дьэ, Хунтаар улууһун сборнайын чилиэнэ Семенов Анатолий Никандрович Шея. Дьэрэ, үрдээх үчүгэй хапсыһыы кэтэһэр биһитини

Jara. Кыһы муннутан тустар. Ок! Жара туох бэдэрээннэрбит үрдээх түргэн сымса хамсаныылаах буолаллар дьа.

Дьара, бу хибилинаайы оҕолорго муҥутур кыайылаҕа буолбут Павлов Филипп аҕата күөх муннуктан Павлов Семен бу туста киирдэ көрөгө курдук дьа үрдээх үчүгэй спортивная семья буолаллар онтон Баме Хименевтер дьиэ кэргэннэрэ Бааран Семенов Анатолий Уола симэнэ-пэрчимэнэ эмиэ тустубута. Көрөгү курдук дьэ олох хылтан хыл тустуубут династиялара элбээн иһэллэр. Эмээнэктэр дьиэ кэргэннэрэ дуу, Павловтар дьиэ кэргэннэрэ дуу. Павел, ахсааммыт биир-бииргэ буола түстэ. Хапсыһыы бүтэрэ биир мүнүүтэ хаалла. Күөхтэн тустар Павлов Семен кыайан иһэр. Дьэ, түөртэн бэс секунда хаалла. Дьара сүүрбэ бэс тыһыынчаны ким дьиэтигэр илдьэ барарын билиэхпит билигин.

Түргээх ылыллыахтара. Хэттон киирэни аһары түүр бэтэрээннэрбит. Яковлев Артем, Фея, Ушницкий Гаврил Усалдан. Жара, хорошо курдук. Жара, бадна. Жара, Ушницкий Гаврил, бадду. Ушницкий Гаврил,

Дьэрэ, хаамай кэтэһиилээх киссии биирдэстэриттэн диэххэ сөп. Икки эмэ биир эрэнэр кэскиллээх бөҕөстөрбүт туста таҕыстылар. Кунтаар улууһун чиэһин билигин билиҥҥи бириэмэҕэ көмүскүүһүнньэ дьоннор бэс бэс мүөт устуохтара финалга абсолютнайга дьэрэ Бордоҥ ду кириэстээх дуу Кирилл дуу Хандал дуу Иккиэн эмиэ опыттаах тустууктар буолаллар. Кунтаар улууһун биир күүстээх бөҕөстөрө эһэнньигитигэр туста таҕыстылар. Күөх мунуктар туста сылдьар Кирилл Павлов икки тустуу спордун маастара буолар хапсаҕайга Хаха Хэрис спордун маастара, көҥүл тустууга Россия спордун маастара буолар. Биир баал оһурунна Кирилл Павлов Кирилл Павлов бэйэтэ Польшаҕа, Австрияҕа международный турнирдар призердара буолар уонна республика призера, чемпиона хаста төгүллээх буолар эмиэ республика биир күүстээх тустууга быйылгы республика хапсаҕайга чемпиона уонна кинини утары туста сылдьар Бордоҥ бөҕөһө Горохов Самдал Эдуардович Хаха Эрэн спортивнай оонньууларын, Уус Алдаҥаҕа бу спортивнай оонньууларын үрүҥ көмүс призера буолар, үллэрээ күннээҕитэ Бордоҥ ыһыаҕын хапсаҕайга кыайыылааҕа. Эмиэ биир эрэллээх тустуукпут. Тарский чемпионатын көҥүл тустууга бронза призера, дьэ, көрөгү курдук дьэ бу Олох үрдээх опыттаах, үрдээх баай опыттаах уолата туста сылдьаллар эһигиннигитигэр. Манна хапсыһыылары мээнэ көрбөппүт буола уонна атын дойдуларга Хапсыһыы бүтэрэ үс мүнүүтэ хаалла. Ахсааммыт биир нуул Кирилл Павлов кыахтан тустар бөҕөс туһатыгар. Дьэрэ! Крестоевтар бар куттуу! Бордоҥнор бар куттуу! Дьэрэ! Кирилл Павлов диэккилэ бар куттуу! Хандал Горохов диэккилэ бар куттуу! Дьэрэ! Бу кэннэ бэлэмнэниэхтэрэ Риволий Самсонов уонна Гаврил Михайлов. Икки минута хаалла хасыы бүтэрэ. Ахсааммыт bir нуга. Күөхтан тустар Кирилл Павлов туһатыгар. Жара. Жара, биллэрин курдук хапсаҕай, үрдээх, соһуччу, сыпсах хамсаныылаах хапсыһыылар буолаллар.

Хаамай билиҥҥи кэмҥэ саха иһэригэр аатыра сылдьар бөҕөстөр. Россияҕа саха иһэригэр бэйэлэрин биллэрбит уолаттар киирэллэрэ иһитэ. Туох муннуктан киирэн иһэр Гаврил Михайлов. Уонна кинини долгустатаҕаста биир хунтаар саха иһэригэр аатырбыт тустуук

Самсона Приволи билигин бассаап итиниигэр тарҕана сылдьар. Хапсыһыытыгар биир ньурба күүстээх улахан тустуугун эмиэ сүрдээх кыраһыабайдык чаҕылхайдык балаҕан ыраас кыайын иһитиспитэ. Дьара. Самсона Приволи диэккилэр баргытту. Гаврил Михайлов диэккилэр баргытту. Дьара тохтаан бара дьара. Дара дара. Дара дара. Уу, тугу?

Эрэ көрөргө курдук үрдээх интэриэһинэй хапсыһыылар буола тураллар. Олох интэриэһинэй. Хаха иһигэр тэҥнээҕэр буолбатат Гавриил Михайлов уонна Хаха иһин хаамай зрелищнай тустууга дьон хөбүлээн көрөр бырастыылаах уола Самсонов Иволи тустаачалар. Дьэрэ, тоҕо үчүгэйин буотахта

Иккэнээр хаалла. Хамсар хамсар. Дьара көрөргө курдук көрөргө үрдээҕи үчүгэй хаһыылаах аһыылаах дьэ иһиги көрөөччүлэр тускутугар буоллаҕа

Саустана Брэвари Сунтаар Дыстанаатынан бэйэккэ Дыһыттарусы Хавсай күнэ буолбутунан Өссө түгүл махтанан бэйэккэ Күндү доҕоттор махтаныаххайын Удаҕыстарбытыгар уонна бүгүн манна үлэспит, бирииспитин туруорбут улуус аһаламтатын администрациятыгар уонна спорт отделениетыгар уонна бу бүгүн кыттыбыт уолаттарбытыгар дьэрэ билигин уонна Көрүлээх награждениебытыгар киирэбит.

ХСА директора Владимир Николаевич Данилов. Бэрэ, бу уолаттар өссө даҕаны маннык кэлэн кытта туртуннар

буолла решетников татар тойбохой решетников затар тойбохой уонна муудуур кыайылаанан алтон килэни аары өттүүр уолаттарга чемпион үрдүк аатын ылла иванов николай кутана

Матвеева Анна. Тунтак. Унтарылаан үрүм тунаҕайыгын икки тыйынча үрбөдөл ылла дьахталларга ардар канатын ылла Матвеева Анна. Кайбыт-хаппыт спортсменнар спорт управлениега управлениетыгар биллэргитин көрдөһөбүт. Бири сылбыт оҕолор, улахан дьоннор кэлэн илии баттыыргыттыыс. Протоколга Эр дьоҥҥо сэттэ уон биэс киилэҕэ түөрт эр бэрдэ киисибилиттэн аардар халаатын ылла Павлов Карл. Сунта Хаҕаарын спортун маастара

Икки тыһыынча сүүрбэ түөрт сыллааҕы ырыаҕын Аар Дархан аатын ылла Сахаада спорт маастара Архипов Василий. Хапсаҕай тустуутугар Уолаттарга алтыһан киилэҕэллэр уон оҕо тустубутуттан аҕыс оҕону кэннигэр хаалларан иккис миэстэҕэ таҕыста Григорий Василий. Утарылаһааччыларын барытын барыларын кылбархай кыайыннан

Хапсаҕайга алтан киилэни аһара үктүүр уолаттарга уон оҕону уон уол оҕоттон аҕыс оҕону кэннигэр хаалларан иккис миэстэни ылла Чириков Давид

чемпион дукатын ылла бэтэрээн хамсаачыппыт яковлев артем иккис ыһыаҕын субуруччу бэтэрээннэргэ аар дархан буолла Мачынылар уонна бөҕөстөр спорт управлениетын начальнигар Егоров Жустан Николаевичка чугаһыыргытыгар көрдөбүт. Сэттэ уон биэс киилэҕэ дылы эр дьоҥҥо Хунтаар улууһун үрүҥ тумах ыһыаҕын икки тыһыынча сүүрбэтүөт сыллааҕы Аар Дархана буолла Горохоп Сандал

Алаһыска барҕа махталбытын тиэрдэбит. Манна спортсменнарбытын өйүүргүтүгэр инникитин даҕаны бөҕөстөрбүт үрдүк ситиһииннэн үөрдүөхтэрэ. Сарсын уон икки аҥаар чааска Добун түһүлгэҕэ уон аҕыс саастарын туола олимпиадтарга Хахалыы биэс көрүҥҥэ многоборье буолуоҕа. Эрчимэн Берген. Ол кэннэ күнүс үс чааска